Betemu baru kitai bala peninga begulai ngaku ba dalam channel YouTube Jangat Be. Nyadi ke sekali tu bala peninga aku datai baru deka nusi ke kita sekeda cherita iya ke bisi nyadi ba menua kitai. Nyadi ke sekali tu aku ka nusi ke kita cherita antu. Tang sebedau nya aku minta ampun bala peninga enti nyawa aku tu bisi ragup mimit Au aku minta ampun au. Aku arap kita paham lah laban tu udah gawai engka nya bisi ragup mimit ketegal lebih chas nya ai bakanya. Tang taja bakanya aku naka ulih nusi ka kita cherita au anang irau anti aja nya. Lalu enti kita ka nemu cherita ke ditusi ka aku sekali tu peda meh video aku tu sampai abis. Betemu baru kitai bala peninga begulai ngaku ba channel YouTube Jangat Bee. Enggau tu aku minta ampun ngagai kita bala peninga laban ti Lama udah enda upload bedio ngelama tu. Engka bisi sebulan lebih pelaba aku au. Nyadi aku tu ngai enda madah ke kita bala peninga aku tu ukai youtuber sepanjang masa munyi ko jako orang. Laban aku endang bisi pengawa mega. Enti baka aku nya udah nurun gawa, enda ulih aku upload bedio ke kita. Ukai nama dah. Laban ba endur aku gawa, line WiFi enda kuat. Semina ke ulih kena WhatsApp aja. Enti ka upload bedio meda YouTube sigi enda ulih au. Nya meh. Munyi ke aku madah tadi line wifi enda kuat. Tang enti aku udah pulai ke darat nya baru aku ulih upload video ngambi ke bisi di dinga kita. Pia ku iya au ngaika kita nanya nama sanu tu nadai nusi cherita agi ngaika kita nanya munyi nya au. Tang taja baka nya Kita anai irau bala peninga. Aku sigi tetap datai nusi ke kita cerita kitai Iban sekali ke nya cerita hantu, cerita misteri tauka cerita tuai. Au anai irau anti aja. Cerita kitai ke sekali tu bala peninga iya nya cerita sentubong nemu nyadi hantu. Nya neh. Enda kala kita ninga cherita tau. Nyadi cherita tu kira cherita orang kelia meto bala peninga. Lalu cherita tu ditusi niang ake aku suba au lama udah cherita tu. Nyadi diatu. Aku ka nusi ke kita bala peninga cerita ke ditusi niang aki aku nya suba. Ngambi ke bala sama bela ninga iya au. Diatu berengkah kitai bala peninga anang guai rageh au. Bisi dah dulu kelia bisi apai tuai orang siko ke benama Meringai. Maya cherita tu ke nyadi, Meringai tu sigi udah bebini iya, lalu bisi anak siku enggau bini iya. Meringai tu bala peninga iya orang ti chukup bagas. Kebuah pia, enti iya ngereja pengawa, iya sigi enda betuai ke orang. Kediri nyadi mih iya au? Ukai semina bagas, tang meh meringai tu chukup berani bejalai ke babas begiga ke lauk. Enda ngira nya siang tauka malam. Iya sigi enda bebai ke orang. Ba munyi ke aku madah tadi, kediri nyadi mia au. Nyadi bisi dah hari siti meringai tu bejaku madah ngagai bini iya. Indai Umang. Udah ngintu diri pagi tu legi aku ka bejalai ke ulu ka ngabas buah ba pulau ti siumai kitai taun nyin kemari. Ni nemu, engka bisi buah lumuk, engka bisi buah rian, Pia ko Meringai madah su bini iya. Agi pen tudah Meringai tu sigi nemu ba pulau nya sigi bisi buah tambah mega maya nya nang musim buah ko cherita. Nya kebuah Meringai tu ka ngabas buah asu pulau nya. Pia ko nya. Nyadi ba pulau nya. Ukai semina bisi pun buah aja tang meh bisi penam lama, sama berimbai dia. Haa iya meudah tembu ngintu diri pagi nya dia deh meringai tu tadi lalu nurun. Dibai emma Umbas iya ga pemesai lalu mai duko latuk siti ditangkin meringai ba punggung. Udah nya iya pa lalu nurun ke penai. Datai di penai meringai pa lalu muka tali perau iya. Nama agi mupuk meh meringai tu tadi merau kediri besual. Mudik sungai nya kulu. Ngagai pulau buah ke ka dilawa iya nya. Kira ke bisi sejam lebih meh meringai ke udah merau iya pedatai ba pulau buah nya. Datai meringai dia iya pelalu nanchang ke tali perau iya ba anak kayu. Udah nya meringai pelalu niki ke pantai. Lebuh ke bejalai nya tadi, mata meringai semampai ngelengak ke atas merening asoh pun buah sebelah nya dia. Nyau kepuas ke ngelengak utai sebelah nya, nya baru meringai tu. tepeda ke pun lumuk siti. Lumuk nya dipeda iya lebat amat bebuah. Nyau ruyun puchuk lumuk. Empa pengelebat buah iya. Ukai semina lebat tang meh buah lumuk nya benung iya mansau. Nyadi ba emperan nya dia. Mayuh buah ku cherita. Tang taja baka nya, semina lumuk nya aja ga ke bisi buah maya nya. Lalu enda jauh ari pun lumuk ke bebuah nya tadi, bisi penam lama orang kelia, kira ke bisi lima puluh depa kini, penyauh iya ari pun lumuk ke bebuah nya. Taja penya pendam lama orang kelia, tang melangkau pendam nya dia, mayuh agi meruan laban ke ngena kayu tebelian. Nya ngasuh iya tan amat. Lalu bisi ga sekeda pendam nya dia, sentubung orang ke udah mati enda ditumbak. Tang meh semina diperasaka ngena kayu aja. Au, ukai semua ga sentubung orang ke mati dia ditumbak ke magang. Bisi ga sekeda iya enda. Nama kebuah? Nadai meh kitai nemu, au. Nyadi enda jauh ari pun lumuk ke ka ditiki meringai tu, bisi dua iti pendam lama, iya ke semak amat. enggau pun lumuk nya. Lalu sentubung ke ba langkau pendam nya digaga orang ngena kayu tebelian lalu enda ditumbakka orang semina diperasaka orang ngena kayu aja. Kitai ga sama nemu deh orang kelia enti berumah nya jarang ngena kayu bukai. Alah enda kayu tebelian meh dikena ngulihka teguh lalu tan lama. Nyadi pun buah lumuk ke ka ditiki meringai tu. Enda entu besai, kira ke mit mimit ari tung gas kitai nya. Au, enda entu besai ga pun lumuk nya. Haa, nyau kelama tudah meringai ke ngelengak buah lumuk nya ari tanah, iya pa lalu niki. Tak depakap iya batang lumuk nya. Au. Nyau enda berasai. Meringai empa datai ba puchuk lumuk nya. Enda lama udah nya, meringai empa lalu berengkah nyara udan buah lumuk nya. Tak baru siti udah, dan lumuk nya udah dijarau meringai. Meringai empa nyau tekenyit. Meda sentubung. ke diperasa kurang ngena kayu nya tak nemu bejalai ngerantau nurun ari atas nuju pun umuk ke ditiki meringai nya. Kayu iya kemesai lengan abis patah. kena lantak sentubung ke ngerantau nya. Enda lama udah nya, sentubung nya pan lalu ngelantak pun lumuk ke ditiki meringai nya. Sepi tak beganyang batang lumuk nya diasaika meringai. Buah lumuk iya ke udah mansau amat nyau beketepak labuh ke tanah. Empa pemalat lantak sentubung nya tadi. Nasib maya nya, Meringai tu sempat bepegai teguh ba Dan Lumuk nya. Au, ti enda pia labuh iya. Udah sentubung nya ngelantak pun Lumuk ke ditiki Meringai nya, iya lalu nadai mindah ke bukai. Tak lalu dia. Enda lama udah nya, dia ada meringai lalu bisi ninga sentubung nya tak nemu bejaku. Au. Nya iya sambi kitu deh. Pia ku munyi nyawa utai ke bejaku ari dalam sentubung nya didinga meringai. Ne nyelai amai au. Meda utai te nyelai baka nya, nya baru meringai tu nyau bisi berasai takut laban iya nyau nemu sentubung nya nemu nyadi antu. Aa kira ke bisi sebatang insap meh udah nya. Peda tak ngerantal ga sentubung siti da agi. Ari atas nyin. Nyau guru guru guru. Iya ngerantau nuju asuh pun umuk kenur meringai nya niki. Nyadi sentubung siti tu baka ke besai agi dipeda meringai. Ari sentubung iya ke dulu nya tadi. Kayu iya ke mesai lengang sigi abis patah magang kena lantak sentubung nya. Au, empa pemesai iya nya. Enda lama udah nya, sentubung nya pan lalu ngelantak pun lumuk ke ditiki meringai nya. Amat tak nyau ka labuh meringai ke benung niki nya. Empa pemalat. lantak sentubung nya. Nina deh sentubung nya ga digaga orang ari kayu tebelian. Au. Udah manah pun lumuk ke ditiki meringai nya enda tumbang di lantak iya. Meda utai tebangan nyelai baka nya, meringai nyau enda nyadi. Ka nyarau Dan umuk nya agi. Iya nyau bepikir, baka ni chara iya ka nurun ari pul umuk nya. Lalu kira ka ngelari kediri menya. Sentubung dua iti nya nyelai amat dipeda meringai. Tak nemu bejalai, begaring, bebelat. ngeliling pun umuk nya. Lalu bisi ga maya sentubung nya tak nemu bemunyi tekup-tekup didinga meringai. Kati kena deh sentubung nya nyau udah nyadi antu. Au. Meringai ke diau ba pucuk kayu lumuk nya lama diri ku cerita. Engka lebih dua jam ka iya nurun ngai ga nyadi. Laban sentuwung dua iti nya semampai nganti ba baruh pul umuk ke ditike iya nya. Aaa nyau ke puas meringai ke udah bepikir, iya pelalu bisi akal dikena iya ngelarike diri ari sentuwung ke ngachau iya nya. meringai lalu berengkah ngambi buah lumuk iya ke semak enggau iya. Buah lumuk nya engka bisi lima igi ditanchang iya begulai. Iya meh buah lumuk nya udah tembu ditanchang meringai begulai ngena ribis tali mak iya empu nya. Dia deh meringai tu tadi tak lalu ngayun ke buah lumuk nya asuh tunga lebak ke baruh kin. Ni apa deh. Meda utai te bisi labuh semerap ba lebak de baruh din, dia deh sentubung dua iti nya tadi te lalu ngerantau ke baruh kin nuju asuh tunga buah lumuk. ke dayun ke meringai nya tadi. Au. Meda sentubung nya nyau udah ngerantal asuh tunga buah lumuk ke dayun ke iya nya, dia deh meringai tu tadi lalu berumban ga nurun ari puchuk lumuk nya. Nyangka dikumbai sentubung nya meringai utai kelabuh semerap nya tadi. Nya kebuah sentubung nya nyong rantau nuju utai ke semerap nya deh pelaba kaku nya au. Datai meringai ba tanah iya pelalu belanda penapai inan. Udah udah iya datai ba perau tak lalu deh ketas meringai. Tali perau inya tadi neh enda sempat muka au deketas iya ngena duku. Udah nya iya pelalu ngayuhka perau iya nya enggau naka pengelaju mulai kediri asur rumah panjai sida iya. Nyau enda lama udah nya, Meringai pedatai ga ba pendai rumah sida iya. Udah datai ba pendai sida iya, Meringai pelalu niki. Nyadi lemai nya, Nusi meh tudah Meringai tu cherita iya ke kena kachau antu sentubung nya ngagai sida iya serumah. Nama deh, nyut kenyit mih sida meringai tu serumah. Ninga cherita ke ditusi meringai nya nyelai amat. Au. Nyadi lebuh maya meringai ke nusi cherita nya, nusi cherita iya ke dikachau antu sentubung nya ngagai sida iya serumah. Bisi deh apai tuai orang siko. ke benama Mujah. Nyadi iya tu enda entu arapka cherita ke ditusi meringai nya. Mujah tu enda pechaya, lalu ngumbai meringai nya bula. Bula di nya kih. Dini sentubung nemu nyadi antu. Enti nya amat bisi antu. Pegila maku kin lalu niki buah lumuk, ku nuan nya. Pia ku Mujeh bejaku ba mua orang mayuh dia. Nyadi orang bukai nadai memunyi. Semina Mujeh tu aja ke bisi bejaku enda arap ke utai ke ditusi meringai nya. Nyadi tumu pagi siti. Udah tembu ngintu diri semua, Mujah nya tadi lalu madah ngagai apai enggau indai iya pasal iya ke ka niki buah lumuk ke ditusi meringai lemai kemari. Maya nya. Bendar apai enggau indai Mujah tu nagang Mujah enda ngasuh iya nurun. Tang meh Mujah tu enda enda pedulika jaku tagang apai seduai indai iya. Au majak ngelaban ka nurun. Nama dah nurun meh Mujah tu tadi bai iya mak lalu ditangkin iya duko latok. Iya apan lalu nurun. Datai iya ba penai, udah tali perau dibuka iya, Mujah pe lalu mupuk. Bekayuh mudik ke ulu nuju asu pulau Buah, iya kenu meringai nya kemari. Kira ke bisi sejam lebih meh Mujah udah mudik ke ulu, iya pe datai. Ba pulau buah kendur meringai sehari nya. Datai mujah ba pulau buah nya, iya belalu sangkai sereta nanchingka tali perau iya ba anak kayu dia. Benung mujah ka nanchingka tali perau iya, Enda deh mukai-mukai. Peda tak terbai. Burung ke tupung siku. Lalu inggap ba dan kayu ke semak enggau mujah. Lalu bemunyi tekik-tekik tiga kali. Neh. Nyadi mujah tu endang nemu nya burung bisa lalu bisi utai dipadah. Tang taja baka nya, mujah tu enda peduli ke burung iya nya. Udah temu nancang tali perau. Iya peleu mupuk bejalai asuh pulau buah nya. Dipeda Mujah amat bisi ga bekau kaki meringai dipeda iya sebelah nya. Nyau kepuas Mujah ke ngelengak pun buah sebelah nya, iya pen bisi meda pun lumuk siti. Udah nya, Mujah pelalu bejalai semak agi.

bejaku dalam ati diri. Diperatika iya ga Batang Lumuk nya, peda iya amat bisi ga bekau ba Batang Lumuk nya nyau abis tekelupas kulit Batang Lumuk nya dipeda iya. Bakanya mega buah lumuk endang sigi amat lebat dipeda Mujih. Nyau ke puas ke meratika utai sebelah nya, nya baru mujah tu bisi meda pendam lama, enda jauh ari endur iya ke bediri nya. Dipeda mujah, bisi dua iti langkau pendam orang Ke semai amat enggau pul umuk ke ka ditiki iya nya. Iya menyau udah puas merati ke utai sebelah nya, nya baru mujah tu lalu berengkah niki pul umuk nya. Iya ke niki nya semina mai mak iya aja enggau duko iya aja. Teh bedau entu lama iga mujah ke udah datai ba puchok lumok nya. Dia deh iya. Lalu bisi meda sentubung siti nyau guru-guru au ngerantau ari atas nuju asoh pun buah lumuk ke ditiki iya nya. Enda lama udah nya dinga nyu semetup pun kayu lumuk nya kena lantak sentubung nya tadi. Neh ba pemalat iya nya. Apo. Amat mutai ke ditusi meringai tu kemari. Pia ku Mujah bejaku kediri. Maya nya iya nyau getal-getal takut. Neh lapa dia. Enda lama udah nya peda tak ngerantal ga sentubung siti agi ari atas. Sentubung nya besai agi ari ke dulu, dipeda Mujih. Kayu iya ke mesai lengan sigi abis patah magang kena dujuk iya. Empa pemesai sentubung nya nya. Sentubung ke ngerantau nya tadi. Lalu ngelantak pun buah lumuk kenu mujah nya niki. Sepi mujah. Nyau berenyang pun lumuk. Amat tak asai ka labuh ah. Empa pemala lantak sentubung nya. Au, nasib mujah enda labuh. Enda lama udah nya, Dinga sentubung dua iti nya tadi tak nemu bejaku dinga mujing. Enda ngawa nya sambi wan tua aja jelu tu. Legi enti sambi siku udah datai awak ke niki iya pia ku nyawa sentubung nya bejaku dinga mujing. Maya nya Mujah enda nemu agi penakut iya au, iya nyau getau-getau. Sebuti kena tekemi ba tanchut neh bai iya kelalu takut. Iya nyau berasai bisi nesal ketegal ngumbai meringai nya bula. Tang kati ku enggau deh, ditesal nadai beguna asi udah nyadi bubuh munyi ku jaku sema orang au. Iya kitai nesal nadai nadai kala dulu. Sigi dudi kitai nesal. Haa nyau ke puas mujah ke udah diau ba puchok lumok nya tadi, iya pan lalu tulih ke runding. Dikena iya ka ngelarika diri ari sentubong dua iti nya. Mujah. Nyau ti ingatka cherita ke ditusi Meringai chara iya ulih ngelarika diri ari sentubung nya. Nama deh nyau berengkah metudih mujih tu tadi ngulih kebuah lumuk iya ke semak enggau iya dia. Sama ga cherita mujih tu enggau cherita Meringai Buah lumuk nya ditanchang iya begulai bisi empat tauka lima igi begulai. Udah nya lalu diayunka iya ke lebak kin ngambika setubung nya ngagai buah lumuk nya ke lebak. Pia ku nya tadi. Tang taja baka nya, sentubung dua iti nya tadi tak enda kebut kebut kebut. Sentubung nya au semampai nguan ba pun lumuk ke endur mujah nya niki. Neh. Nyangka sentubung nya nyau udah nemu pelaba aku. Nya iya enda ibuh au. Kenu ku cerita suah mujah tu. Muai buai lumuk nya ari atas. Tang meh sentubung dua iti nya. Sigi enda ibuh. Anang ke buai lumuk enggau uyut-uyut mujih nya sekali buai iya ke tanah pan sentubung nya enda ibuh. Nah. Nyangka sentubung nya nyudah nemu pelaba aku laban udah ditipu meringai dulu agi ari nya. Au, engka nya enda ibuh ke utai ke dibuai. mujah nya tadi. Meda utai baka nya, mujah nyu nadai runding agi. Iya nyu nadai daya. Baka ni ka ngasuh sentubung nya lari. Maya nya, hari nyau udah jauh ngalih. Tunga kelemai. Sentubung nya semampai nguan Mujah ba baruh pun umuk nya. Ka Mujah nurun takut ke empa Sentubung nya ga iya. Bisi ga maya Sentubung nya tak nemu nukang kediri lalu bemunyi tekup tekup dipeda Mujah. Au. Nyelai amai Sentubung nya dipeda Mujah. Nama dah. Nadai penyadi meh tudah mujah tu bala peninga. Nyangkah nya sigi udah nasib iya meh nya kini. Ari nyu enda berasai, nya udah ngalihka lemai. Mujah ke diau ba puchuk lumuk nya tadi nyau nadai runding agi. Semina nganti ari ke malam aja. Aa iya meh ari nyau udah malam. Nyau deh salah kelala. Dia deh mujah tu tadi. Tak lalu labu aha. Ari pun buah lumuk nya. Au, ari pun buah lumuk ke ditiki iya nya tadi. Iya kelabuh nya tadi. Tak lalu ningang sentubung kedua iti ke benung nganti ba pun lumuk nya. Nama deh mati meh tudah Mujah tu nengalik ari parai nengalik lemai. Bangkai Mujah nya lalu dempa sentubung nya dia. Eeh. Nyadi bala peninga, diatu kitai ngenang apai enggau indai Mujah ke agi nganti ba rumah. Nyadi lemai nya, meda Mujah tu lalu enda datai-datai, dia da apai enggau indai iya. balat amat tusah ati. Malam nya, seduai iya nadai mejamka mata laban agi nganti pemulai anak seduai iya mujah ke niki buah lumur. Nyau udah tiga hari ku cherita, nyau udah tiga malam, mujah pan lalu nadai ga pulai. Nyadi malam siti, lebuh ke tinduk nya, dia dapai mujah tu lalu bisi mimpi. Dalam mimpi iya nya, iya betemu enggau anak iya mujah. Dalam mimpi iya nya mega, mujah lalu bejaku. Apai seduai di indai. Badu tusah ati ka aku laban aku udah parai dempa antu sentuwong lebuh maya aku ke niki buah lumuk ba pulau buah iya ke ditusi meringai ngagai kitai serumah sehari nya. Pia ku mujih nya bejaku enggau apai iya dalam mimpi. Udah mujah nya abis bejaku, iya pelalu ayas, lesap, nadai dipeda apai iya agi. Enda lama udah nya, apai mujah pelalu te dani ga. Nyadi ari maya nya, endang sigi udah tawas. Pagi nya, apai mujah pelalu nusi mimpi iya ga ngagai bini iya. Pasal iya ke ngambi anak seduai iya mujah mimpi. Nama deh nyu nyabak mih indai mujah ninga mimpi ke ditusi laki iya nya. Au, kati enda deh. Kasihan mih iya ngenang anak iya nya. Nya alai bala peninga abis udah cherita meringai ke dikachau antu sentubung tu. Nyadi pengajaran ari cherita tu bala peninga kitai anang guai ngumbai orang bula laban kitai bedau nemu cherita iya ke bendar iya. Bisi maya kitai patut pechaya ke cherita ke ditusi orang lalu bisi ga maya iya kitai. Enda pechaya ke cherita ke ditusi orang. Ukai semua cherita ke ditusi orang nya bula au. Ngambi ke banding baka Mujah tu, iya enda pechaya ke cherita ke ditusi meringai. Laban ketegal ke enda pechaya, nya ti ngujungka Mujah tu lalu bulih penusah. Meh. Enggau tu bala peninga, enti kita bisi komen pasal cherita entu, kita tau komen ba baruh nya au uhh ngambi kitai sama macha komen nya ga au komen ti membina ku aku tu. Komen ti kena ngemansangka china youtube kitai bansa dayak tu. Terima kasih bala peninga laban udah meda video ku tu sampai abis. Anang ningat sapa bedau nekan butang subscribe kita tau nekan iya diatu au anang takut nadai bebayar tuju iya ngambi ke kita nemu enti bisi video baru iya ke pansut iya ke keluar ari channel youtube aku tu enggau nya mupuk aku bye bye.